Шигырь! Габдулланың Тукае! Безнең авыл бугае!

Миннән оялып күченде башка өйгә күрше дә. Авылдагы кызлар миңа борылып карамады. Хәтта өйдәге мәче дә кешегә санамады. Шулай яшьлек үтеп киткәч, түзмәдем мин бер көнне. Алып кайттым үземә дус, шаккаттырып кешене. Теперь меня уважают.

Киенеп беттегезме инде? Хәзер, хәзер киенеп бетәр. Әйдә берәр нәрсә уйлап тап, хәл. Нәрсә уйлап? Чалбар Болар мине яратмыйлар. Ничек яратмасыннар, әнә ничек итеп кул чабалар, кара. Чапмыйлар алар. Сызгыра, сызгыралар, әнә. Хәзер чалбарны эзләп табабыз да чыгабыз. Әйдә. Җыр! Карлыган кара була. Берлеген кызыл була. Яшь вакытта гулять итсәң, Минем кебекләр туа! Минем кебекләр туа! Туклатрак чабыгыз инде! Рәхмәт! Рәхмәт! Алайса теге гел бөтен кеше минем белән теге йөри торган пацанга гына кул чаба. Пат-пат-пат, пацан бүген чыга алмый әле ул. Чөнки ул

Ә хәзер! Стриптиз! Не надо! Может, надо? Точно не надо! Жалко, аларның андый мужик күргәннәр юк әле! Лучше күрмәсеннәр дә кирәкми! Булды, булды, бетте, бетте. Рәвешләр юмор театрының ботанигы Фәрит Галиев җәмәгать. Син болай үзең Кайда эшлисең соң? Мин мәктәптә укыта. Музыкамы? Юк, физкультура дәресе. Балаларга штанга күтәртәм мин. Штанганың таягы үзеңдер инде, ниме? Сөйләсә миннән сорасың, мин вакчими син белән бүтән эшләп йөрәм, әнә үзең алып бар концертың, мин кит. А, кирәгең дә юк инде, концерт бетә хәзер, бар, кайтып китсәң дә була. Концерт бетә. Ай, Алла. Ай Алла, нинди шундый булып туып була икән соң ул дөньяга үлә. Мәктәп дигәннән бер сик бер ике сорау бирим әле. Кем мәктәптә укыды, кул күтәрсен әле. 10 процент кеше мәктәптә укыган. Кем укымады, шул кул күтәрсен алайса. О, андыйлар да бармы әле монда? Тәмалай. Калганнар нишләде? Садиктан сразу эшкә? Теге сразу 25 ел буе 25 яшькә кадәр эшләп пенсиягә чыгарга. Менә җәмәгать, сентябрь айлары, октябрь айлары, ул көз ае бит инде гомумән укырга керә торган вакыт, шулай бит. Балалар инде мәктәпкә, булачак аби, дөресрәге, булган абитуриентлар студентларга әйләнеп, югары уку йортларына, көллиятләргә укырга керәләр әле бит. Менә хәзер сезнең күз алдыгызга бер күренешне Чакрасы, күрсәтәсе, чагылдырасы килә, нәкъ менә физкультура бүлегенә укырга керү процессын сезгә хәзер тәкъдим итәсебез килә. Алкышларыгыз астында әйдәгез безнең главный профессорны чакырыйк әле. Исәнмесез! Физкультура бүлегенә укырга керер өчен, энекәш, бер чиләк бәрәңге һәм өч килограмм гына ит җитми. Син физкультура бүлегенә укырга керәсеңме? Керсәм нәрсә кирәк? Керсәң күп иттереп кирәк. А, рәхмәт. Юк, мин гәүдә белән не сложился. Син бөтенләй чырай белән не сложился. Рәхмәт. Әйе бар, кислород бозып йөрмә. Очмак кошы. Физкультура бүлегенә укырга керү өчен кабатлап әйтәм, хөрмәтле дуслар, бер чиләк бәрәңге белән Өч килограмм ит кенә җитми. Күбрәк ит рырап килегез. Октябрь райоты бетеп килә. Бөтен үзә физкультура бүлегенә украй керәсе, что ли? Нинди хәл бу Констана конец, а? Көне көн булмады бүген. Юбилейга ашыгам. Так, кем бар анда? Следующий тизрәк булыгыз әйдә. Юбилейга барасыз. Давай тизрәк булыгыз. Әйдә тизрәк. Әллә нинди көн булды бүген. Психка чыгарып торалар.

Аңлашылды. Ә чегән кәбес нейсы икән димәк булсак инде, Чучәм Байрнвый Ситдиков сигез ел буе безгә укырга керә. Өйрәндеңмени? Аңлашылды. Әйдә болай иттереп киңәшләшик, йөрәкләр дә бик ислави. Юбилейга барасы бар, хатын көтеп тора, әйеме? Әйдә мин сиңа җайлы гына бер сорау бирәм дә, спортивный. Син тиз генә шуңа җавап бирәсең дә, мин сиңа өчле куям да, син укырга керәсең, заочно гына, мин китәм юбилейга. Килештекме? Аңлашылды. Димәк, сорау, игътибар белән тыңла. Спортивный сорау. Әйт әле миңа зинхар өчен икәш. Дельщевның сальтысын иң беренче булып кем ясаган? Әнә, безнең уку йорты законнары буенча инде бу сорауга җавап бирергә була. Дельщикның сальтосын иң беренче кем ясаган? Аңлашылды. Укымагансың хайван. Бу сорауның җавабы шушы сорауның эчендә ятып тора. Анда түгел. Сорауның эчендә. Мин синнән сорыйм, ди. Денщикның сальтосын иң беренче булып кем ясаган? Син миңа җавап бирәсең, иптәш профессор. Денщикның сальтосын иң беренче ясаган

Шундый ук сорау закреп итеп куябыз, ярыймы? Спортивный сорау. Җаббарның приемын иң беренче кем кулланган? Димәк, Җаббарның приемын иң беренче булып кулланган Дилчев. Ник? Җаббар кулланган. Давай киттек спорттан, ярыймы? Син мине нервыландырасың. Гади генә сорау, спорттан киттек. Җавап бир әле миңа шундый гади сорауга. Иң беренче космоска кем очкан? Ха! Иң беренче космоска Гагарин очканын бөтен Казан белә. Минем бу сорауга җавапны синнән ишетәсем килә, Нәкәр. Иң беренче космоска Гагарин очкан. Ә юк, юк, Гагарин түгел. Иң беренче космоска ике кеше очканнар. Пап, пап, пап. Этләр. Аларның берсе белка, берсе шуңа рифмат. Чыгып кит. Аның берсе белка, икенчесе шуңа рифматик сүз.

Көпә көндезләр. Дә. Шундыйрак гади бер сорау килмин дә. Пионерларның бабалары кем булган? Подсказка. Ул әле бүрәнәнең иң югары теге зур башын күтәреп йөргән. Пионерлар бабайлар. Ул әле Мәскәүдә мавзолейда ята. Һаман да юкмы? Мавзолейда ята. Крупскаяның мужигы кем булган әйт миңа? Крупский. Нишләп? Ленин булган, Ленин. Ленин. Давай, давай, байтырар. Мондый генә. Менделеев таблицасын уйлап чыгарган урыс химигы. Улар ул таблицаны уйлап чыгарган, һәм аңа үзенең фамилиясен биргән. Син дигән Менделеев бул, Менделеев бул, Менделеев бул, Менделеев бул дигән. Димәк, Менделеев таблицасын уйлап чыгарган урыс химигы безнең.

Крупский гына. Әйдә болай тернекәш. Баш биеңне йокларга. Ярыймы баш биеңне? Все, откручай дидеп кой. Кайтя ул сине йоктырыр инде. Баш бие арка бие белән генә уйлыйсың. Ярыймы арка бие белән. Һәм бокстагы шикелле кызу-кызу гына раз два, раз два. Җавап бирәсең, ярыймы? Җайлы гына сорау. Һәм инде раз два шундый. Кам, кам. Матур итеп. Все, син китәсең. Все, укырга керәсең, мин китәм. Ярый, әйдә. Әйдә, бокста шикелле. Һәм онытыл, онытыл. Җойдың расылы. Черепанов паровозын уйлап чыгаручы. Черепанов паровозын уйлап чыгаручы ул безнең 1 2 3 кем ул? Ау! Телевизион кына сыттың бит. Мин монда укырга дип килмәдем. Аңлашылды. Без сине укыра аламыз. Ну, укыган дәвердә инде бер-ике китап укырга кирәк булыр инде. Китап укып тормыйсың.